Утыз, кырык, илле. Сәлам дуслар, минем исемем Венера Аитова, сез татар хатын кызлары өчен беренче подкаст карыйсыз, 30, 40, 50. Зөлфия Валиева, Олеся Лесная. Һәм без башлыйбыз.
Утыз, кырык, илле.
Кызлар, бүгенге тема үтә дә актуаль. Мөгаен, бүгенге көн өчен генә түгел, гомер буе ул хатын-кызлар өчен актуальдер. Ничек дип уйлыйсыз әлеге теманы? Әлбәттә, ул сөйгән яр белән бәйле. Ничек үзеңнең парыңны табарга? Ничек ялгызлыктан котылырга? Үз кешеңне табу өчен билгеле бер алгоритмнар бармы? Ни өчен берәүләр бик тиз таба, Кечкенәдән, бакчадан ук таба. Икенчеләр утызда да, кырыкта да таба яки югалта, яки таба алмый, илледә дә, алтмышта да әлеге проблема актуаль булып кала. Менә шушы темага фикер алышыйк әле. Ничек уйлыйсыз, э, ни өчен бу шул дәрәҗәдә хатын-кызлар өчен мөһим? Үзеңнең парыңны табу. Мин 26 яшендә Инде үземә сүз бирдем, мин беркайчан да кияү эшенә чыга алмыйм. Чөнки минем шуның хәтле холкым авыр, минем белән бер кеше дә түзә алмый, бер кеше дә яши алмый минем белән дип, мин уже театрда теге карьера төзеп, актриса булып, миңа минем гаиләм булмый дип, шундый нокта куйган идем. 26 яшьлек карт кыз дип уйлагансың инде син. Менә шул нокта куеп, мин теге рәхәтләнеп җиңеләеп кенә киткәндә, Ходай Тәгалә күрәсең миңа карап әйткән, Зөлфия матурым, минем планнар башкачарак иде әле менә. Таптым мин сиңа дип.
Менә ул шаккат малай бу, кызыгым шундый. Ә аңа хәтле мин очрашкаладым. Инде ну мин бер егет белән беренче очрашудан ук мин аны күрә идем, нинди икәнен, ничек икәнен, имә кызык түгел. Әйе, инде дә бар.
Миңа даже әйтәләр, син теге вообще шундый Явыз хатын кыз. Син бер кайчан да кияүгә Башлардан чыкмыйсың дип атлап әйткән йөрисең булганнардыр. дигән кебек, как по головам ходишь. Дип әйткәннәр идеме сиңа? Мин шундый не
борчыла идем, что мин үпкәләтәм егетләрне, борчыла идем мин шулай итеп. Аннары менә табылды.
Шундый кызык, кызлар, менә минем өчен, э, мин бит инде 32 яшьтә генә кияүгә чыктым. Минем инде акыл утыргач чыктык дип чыктым дип әйтергә була. Ә безнең өчен, әйтик, минем өчен дә, ирем өчен дә ул нормаль вакыт. Без хәзер дә уйлыйбыз, иртәрәк очрашкан булсак, бәлки бер нәрсә дә килеп тә чыкмас иде. Чөнки без инде шушы дәрәҗәдә, шушындый уйлар белән очрашырга тиеш идек. Иң кызыгы, минем аңа кадәр кияүгә чыгасым да килми беләсеңме әйе чөнки һәм ул популяр тиздән булачак ә, ул ой ул ой популяр түгел һәм мине аңламыйлар мин хәтта аны әйтмәскә тырыша идем чөнки бөтен кызлар да теләгәч мин дә телимдер инде мин бит инде ниндидер нормаль мин сиңа эзләп караганым бит бер егетләр дип әйтә миңа бирәтә син нәрсә инде зөлфия андыйлар күп бит диде миңа без сер э, сандыгын ачабыз олеся син дә бераз бүлеш уй фикерләрең белән Ни дәрәҗәдә әлеге Ничә тема егетең сезнең бар бүгенге көндә? Әйт безгә. Юк, алар юк түгел инде. Әйе, инде, әлбәттә. өчен? Алар юк түгел инде, дип Син- әйтте Олеся, чәчләрен Ну, Үзе тибрәндереп. чибәр, үзе Таки популяр.
саналмыйбыз. Иә. А, Ничек дип әйтим инде? Ну, миңа 30 яшь бит Әйе. инде. Ләкин мин нишләптер теге беркайчан да

Лар күп булды, ләкин нишләптер мин аларның берсенә дә ну, карамыйм инде алай теге. Үзем ничек рәхәт яшим, шулай яши бирәм. Миңа рәхәт менә хәзер вакытта син әйттең бит, мин 30 яшьтән нидер кичердем дип. Көттә тор. Әйе, менә көттә тор.
Нәрсә белән шөгыльләнәсең килсә, шуны шөгыльләнәсең. Нәрсә ашыйсың килсә, шуны ашыйсың. сине теге хочу пряники ем хочу халву с пряниками моны аласың кисә аласың рәхәт бит инде барасы җиргә барасың бер кешедән сорыйсы юк беркемгә менә аны үз рәхәт ә гаиләнең үз рәхәте бит иптәшләр ә шулайдыр да менә иң кызыгы кызлар ни өчен соң әлеге мәсьәлә шул дәрәҗәдә авыр ни өчен ул үзенең менталитет белән бәйлеме ничек сез уйлыйсыз ни өчен безгә шул дәрәҗәдә без бит инде принцессалар үсәбез без принцны көтәбез Ә принц юк та юк, юк та юк, юк та юк. Ул күп кешедә 20-дә дә юк, 25-тә. Әллә без күрмибезме? Әллә алар бөтенесе дә принцлар якын тирәдә? Ә мин ниндидер принцның образын дөрес куймыйммы? Зөлфия, син бит психолог буларак та, Зөлфия бит әле безнең психолог белемле дә кеше.
Бер фикер кабатлана безнең, үзең бәхетле булырга тиеш дигән, беркем бәхетле итә алмый. Бәхетле була алмый торган кешегә Күпме генә нигъмәт сый нигъмәтләр, нинди генә игътибар, нинди генә бүләкләр бирсәң дә, ул төпсез кое кебек сеңә дә бетәчәк, сеңә дә бетә, сеңә дә бетә. Кеше оры бетә аны бәхетле итә итә. Аңлыйсызмы? Шуңа күрә кеше үзе тулыланырга тиеш инде ничектер, аңларга тиеш. Рәхмәт әйтеп, дөньяга рәхәтләнеп яшәргә тиеш. Шул гына. Менә ул очракта син аңа бүләк биргәндә, сез уже тулып чыга бәхетегез ташып.

Шулай танышканыгыз юкмы?
Нишләп? Юк, мин яратмыйм алай танышырга.
Менә мин дә шулай дип уйлыйдым. Ә ул бит дөрес түгел. Ник таныштырсалар начар түгел бит инде кешеләр. Ничектер инде сез ир белән э, хатын кебек. Күз алыйм мин менә андый әйберне. Ничек берсен таныштыралар. Уңайсыз теге икене кебек нәрсә әйтә. Ә син бит аңа яләшергә тиеш ул кешегә. Ничектер Ну, менә урамда танышкан кебек булса, ул рәхәтрәк. Ну, языша башлыйсыз башта, Елеш. Ну, Юкса, ә Белмәде. бәлки, Ниндидер бәлки сыймы Аллаһ белән Тәгалә дә.
сиңа шундый сәбәбен чыгарадыр. Бәлки. Менә Бәлки. сиңа а, Әйе.
урамда түгел, кемнеңдер урамда, мәсәлән, ә синеке таныш таныш шулай итеп аша танышлар. булырга тиештер бәлки синең.
Әгәр дә әлеге килгән, ә, менә шушы таныштырасы егет синең булачак Мәхәббәтең булса, кем белә, әйтик, безне, без, минем ирем белән, ул безнең авылыбызга кайтып йөргән, без гел якын тирәдә каядыр йөргәнбез, безнең танышларыбыз уртак, ул минем сеңлемне дә белә. Һәм ул бит менә шушы, без бер компаниядән түгел, менә каядыр якында йөргән, бәлки кемдер теге таныштырам дигән булса, ну, белмим инде, безнең очрак түгелдер, бәлки таныштыру начар түгел, мин аны, кызлар, кияүгә чыккач кына уйлый башладым, ә ни өчен миңа таныштыру шундый мыскыллы түгел инде, дөрес сүз түгел. Менә әйтә бит Ничектер әле, шундый шундый ул. Ничектер ир белән хатын мыскыллану шикелле, түгел, ә ничектер рәхәт үз-үзен түгел, үтә башлый.
үз-үзеңә Әйе кимсетелгән итеп. шул, син А.
теге илне кимсетелгән, ни ме шундый Әйе, нидулап башка Үзеңә кеше таба, тапмаган.
үзең таба Әйе. алмадың инде, менә Әйе.
мин сиңа табып Әйе, алам әйе, дигән. Ә әйе. аның бер И начарлыгы да бөтен юк кеше бит. карап торган кебек, так, хәр Юк, карыйбыз, болар юк, ничек начарлыгы. парлашырлар икән, Менә икәүләшеп.
утызда, ә, әйтик, мин шулай уйлаган булсам, мин хәзер инде кырыкка якынрак, мин хәзер алай уйламыйм. Мин Уйлыйм, таныштыру бик яхшы әйбер һәм хәтта минем үземнең таныштырган бер пар бар, алар э, таныштырып бер-берсенә гашыйк булып балалар үстерәләр һәм кызлар ул ниндидер бер сихри процессның син э, бер өлеше кебек. Шуңа күрә башка кешеләрне таныштыру да шәп әле Гел алай минемчә. булмый Венера. Ну, гел Кайвакыт булмый, Венера, таныштырасың даими.
Ана син Алар генә яшәп таныштырдың китәләр дә, дип.
ие, яшәп китәләр дә, менә минем шулай булды. Алар миңа рәхмәтләр укыдылар, ниндидер Тортлар белән килеп, миңа инде син булмасаң, без гомердә дә бер-беребезне тапмас идек дип. Ана син туйга бер атна кала өйрәнешергә туй. Кунаклар чакыртылган, бөтен нәрсә бар.
Все.
Син син иң ахырга калдыңмы?
Ахырга калмадым.
Ул хатынның баласы бар, ул аның алар бергә яшәмиләр, ул кыз үстерә бала. Ну, ул миңа аннары ничәдер ел узгач, ул миңа әйтте, рәхмәт әле, мин хотя бы балалы хәзер. дип әйтте.
Син булганга, әйе, балам. Менә шулай киш булган яшәмәделәр.
Ну, күрәсең, шулай язган булган. Бер әйбер дә сәбәпсез булмый дип әйтәләр бит инде. Шуңа күрә ә, нәрсә эшләргә кирәк, кызлар, әйдәгез, шуның турында сөйләшик әле. Менә мин, э, әйтик, әлегә дә кадәр дә аңлый алмыйм, минем бердәнбер аңлаган әйберем, менә шул синең бүгенге көнеңнән ямь таба башласаң, Үзеннән-үзе тормыш яхшырак кебек. Ә икенче яктан уйлап карасаң, Зөлфия, менә минем янда бик күп шундый үтә дә менә чибәр, уңган, булган, төрле яктан булган кызлар, яме алар шашынып яшиләр, ә аларның яннарында кешеләре юк. Менә Аларга моны кирәк.
Аларны ничек аңлатырга?
Ну кирәк, кирәк кемгә кирәк?
Ну без социумда яшибез, кызлар, бөтен кешегә дә кирәк, кемгә кирәк түгел. Кемгәдер кирәк түгелдер.
Кемгә кирәк түгел, бөтен кешегә дә кирәк. Юк, бар шундый, мәсәлән.
Кирәк түгел. Әйе, кирәк түгел анда. Бәлки ул болай гына әйтәләрдер, кемгә кирәк түгел дә. Э, Чехов абый әйткән бит безнең. Кешегә кеше кирәк, человеку нужен человек дигән. Каждой твари по паре дисең, шуны әйтәсең син. Ә, каждой твари э, Элизабет Гилберт үзенең китабында әйтик, аның Золотой брак дигән китабы бар. Яшь э, Малис Люби гына түгел, аның Золотой брак дигән бер китабы бар. Ул анда киресенчә әйтә. Бөтен хатын-кызлар да бала табыр өчен, кияүгә чыгыр өчен, аның өчен яшәмиләр. төрле кешеләрнең төрле миссия һәм аны Әйе. кабул итәргә кирәк. Бөтен Мгм. кешенеке кебек булырга тиеш Менә. түгел. Ул э, хәтта Африкада яшәүче хатын-кызларда да шулай икән. Мгм. Бөтен кешенең дә миссиясе бер түгел дип әйтә ул. Һәм минем Мгм. өчен Дөрес. аны укыганнан соң тагын теге уйларым Үзгәрде фикерләр.
үзгәреп китте. Шуңа күрә Әлегә кадәр мин теге дөрес җавап, нәрсә эшләргә кирәген беләм дип әйтә алмыйм. Беркем белми ничек булырга тиеш икәнлеген, беркем белми. Юк аның кагыйдәләре дә, схемалары да юк. Әгәр дә теләк зур икән, әйтик, менә социумда басым ясады. Все, теләк зур икән, димәк булмый ул дигән.
Бөтен теләк зур. Теләк зур булса, булмый ул. Әй-әй, әгәр дә. Потому что маңгаеңа языла калса уже, менә мин эзлим, кемнедер эзлим, парым кирәк, миңа кирәк, все уже. Егетләр андыйдан курка. А?
Егетләр андый кирәк түгел андыйлар.
Нәрсә кирәк соң аны?
Ул белән шул төпсез кое дип атыйм мин андый кешеләрне. Нәрсәдер эзләп йөрүләр. Ә ник мин әзер, мин хәзер менә мәсәлән җитлектем, мин әзер дип әйтүче начармыни ул? Мин танышырга әзер дип әйтүче. Ну, әзер танышырга әзер. Юк, әзер мин кирәк түгел.
Ну, может принять.
Аралашыр өчен генә. Аралашыр өчен. Әй, аралашырга әзер.
Әй, ничектер барып анда. Әйе. Всё. Әзерләнеп, бизәнеп, матур күлмәк киеп, ирне калтырый-калтырый.
И уже уйлый башлыйсың, алардан белән өйләнешәбез, безнең биш бала булачак, шунда яши-яши. Хатын-кыз шулай план кора бит ул. Ирләр бит план кормый, танышканда.
Алар, алар план кормыйлар. Ә хатын-кыз инде әллә нәрсәләр уйлап бетергән була инде. Кияүгә дә чыга ул, Шул ук вакытта Гомумән, хатын-кызларга караганда ирләр дөресрәк яши, дөресрәк ярата дип әйтәсеңме син? Алар нәрсәдер өчен түгел, ә ничек бар шулай ярата һәм мизгелдә яши. Хыялланмыйлар дип уйлыйм инде, хатын-кыз хыялый бит инде ул, әллә нәрсә булып яши. Хыялый ир-атлар юк дип әйтәсеңме? Бар инде, андыйлары да бар, хыялыйлар да бар. Әлеге темада сөйләшә башлагач, сорауларга, җавапларга караганда сораулар күбрәк кебек. Кызлар, минемчә, нәкъ шушы мизгелдә безгә туктап, чөнки туктарга кирәк. Алайса безнең җавапларга караганда сораулар арта кебек. Шушы эш буенча, гомумән, хатын-кызларның психологиясе буенча, тормышларын үзгәртү буенча, кем дип әйтергә икән, белгеч, белгеч, безгә белгеч кирәк, популяр белгечне чакырып фикерен ишетергә кирәктер. Әйдәгез әле, Икенче өлешкә күчик. Утыз, кырык, илле. Безнең дусларыбыз Смотри офтальмологик клиникасы. Смотри клиникасы бөтен гаилә өчен заманча офтальмология үзәге. Биредә күзгә лазерлы коррекция, катаракта хирургиясе, балалар офтальмологиясе, күзлек һәм төнге линзалар сайлау кебек киң спектрлы офтальмология хезмәте күрсәтелә. Смотри клиникасында штатта 45 ләп тәҗрибәле офтальмологлар инде 500 меңнән артык уңышлы операция ясаган. Һәркемгә профессиональ һәм игътибарлы сакчыл караш. Смотри клиникасы сезнең күзләрегезнең сәламәтлеге турында кайгырта.
Утыз, кырык, илле.
Сез татар хатын-кызлары өчен беренче подкаст карыйсыз. Студиядә Венера Итова, Зөлфия Валеева, Олеся Лесная һәм искиткеч кунагыбыз белән таныштырыйк әле, кызлар. Меңләгән Кызлар өчен маяк булып торган, аның исеме инде Казанда гына түгел, Мәскәүдә төрле дөньяларга таралган Алсу Гавнер үзе! Алсу, бик шатбыз студиядә сине сәламләргә, рәхмәт килүең өчен! Хәерле көннәр, кызлар! Зур рәхмәтләр чакырган өчен, минем өчен бу спонтанный бер Вакыйга дип әйтим инде. Иң яхшы әйберләр шулай була, Алсу. Шуңа күрә бүген Алсуның төнлә самолет эшләре күп китер алдыннан күп була, ә ул вакытта ул безгә килде, кызлар. Ну, рәхмәт.
Рәхмәт.
Рәхмәт бик зур. Алсу, без шундый үтә дә четерекле, гомер буе актуаль булган шундый тема бүген сайлап алдык. Һәм ул чыннан да һәрвакытта актуаль. Миңа калса, 30 да да, Егерме биштә дә, кайберәүләр унсигездән үк уйлый башлый, кырыкта да, илледә дә, алтмышта да, миңа калса, ул актуаль. Ничек үзеңнең икенче яртыңны табырга? Шулай дип әйтеләр бит инде, яраткан, сөйгән ярыңны табырга. Ни өчен берәүләр тиз таба аны, икенчеләр бик озак эзли? Ни өчен табып ялгышканнан соң да, кайберәүләр тагын һаман ялгыша? Сораулар бик күп, әмма менә әгәр дә конкрет җавапларга күчсәк, бик күп хатын-кызлар белән аралашасың син һәм хәтта хатын-кызларның язмышларын үзгәртергә сәләтле ханым кызлар белә идегезме сез? Белә идек. Хәзер беләсез.
Нәрсәдән башларга кирәк? Безнең бәлки төп хаталарыбыз бардыр. Нәрсәдә безнең менә ягышлыгыбыз? Нинди нинди төп хаталар безнең адымнар ясаганда әлеге шушы бәхеткә дип әйтик инде?

Кара, гафу итегез, мин әз генә бүлдертим әле. Бит безнең, без гаепле булмаган бар шундый фактлар, шундый э, тарихи вакыйгалар, әйтик, сугыш, Бөек Ватан сугышы. Бөек Ватан сугышыннан соң күп кенә ир-атлар э, әле кайт, кайтса ярый, име, кайсылары ничек кайта, аннан соң эчүчеләр күпме булган һәм башкасы һәм башкасы. Хатын-кыз үз өстенә шушы йөкне алырга тиеш булган һәм үзеннән үзе ул инде көчле, ул башкача яши алмый, аңа бит тартырга кирәк, балаларны үстерергә кирәк. Ә андый әни тәрбияләгән малайлар нинди булып үсергә мөмкин? Һәм без бит гаепле дә түгел кебек бит, ул Олеся гына түгел, бу безне карап утыручы, бу һәммәбезгә дә кагыла дип әйтергә була. Ничто не случайно в этой жизни, все происходящее закономерно.

мисалында гына башласак та, без безне карап утыручы хатын-кызлар бөтенесе дә һаман шул җавапны көтәләрдер. Безнең без шул дәрәҗәдә тирәнгә киттек. Менә э, әйтик, шушы э, хатын-кызлар бу бит инде безнең бер генә э, әбиләрдән, әбиләрдән энеләргә күчкән, бу уже ничә буыннан күчкән проблема дип әйтмик инде, тенденция. Һәм ул э, менә анда гына түгел, ул безнең, белмим, 90 процент дип әйтергә ярамыйдыр инде, но күпчелектә андый әйбер бар. Әниләр бөтен кешенең дә актив, үз өс- җилкәсенә авырлыкларны алалар. Андый кешеләр янында ир-атлар да бераз гына бәлки теге э, Югалыбрак калалар. релакс кылалар дип әйтик инде. Нәрсә эшләтергә? Без хәзер нәрсә эшли алабыз мондый ситуациядә? Монда әни әни әтине гаепләргә

Үзенең башың белән аны аңламыйсың, белмисең. Э, мы, мы же уж э, ссылаемся на, как бы, на ум, и не всегда это к лучшему для тела или для головы, к лучшему для души, для вечной составляющей. Әгәр дә синең э, хәзер яныңда кеше юк икән, син әкренләп уйларыңны үзгәртә башлыйсың икән, ир-атларны гаепләмисең, Әйе. аңлый башлыйсың.
Менә э,

Кызлар, бу, бу дәрәҗәгә җитер өчен ул бит ниндидер изге затка әйләнергә тиешсең син. Менә бер яктан караганда, сине тыңлап утырганда искә төшә, хатын-кызны бит инде кабыргадан ясалган дип әйтәләр инде. Шундый ул сыгылмалы булырга тиеш һәм менә бу сөйләүләрең буенча чыннан да шундый flexible булырга тиешсең син, э, сыгылмалы һәр нәрсәгә дә. Болай икән, ну ярар, алайса болай, һәр нәрсәдә җиңел карарга кирәк. Әмма алай гына яшәп буламы соң ул? Без бит Була.

Ә үзгәрергә ният кылдың хәзер менә мин башкача булам аңладым хатамы үзгәрә башладың сиңа әле тагын сынаулар килә башлый димәк үзгәрә башлагач та әйме һәм шушылай шушы сынау арты сынау арты барыбер сиңа димәк сабыр арты сары алтын диләр бит шу димәк син кешене табачаксың үз кешеңә әгәр дә шушы один два три испытание уж испытание так назовем тиз генә килми ул теге уең уеңа может тиз генә дә килергә а может

салып була кеше. Салып була.
Без әлегә шок хәлендә, әлеге минемчә Алес әлеге мәгълүматларны башта кайнатыр өчен дә әле бераз гына вакыт кирәк булачак безгә шулай бит. Алесның тормышында нидер үзгәрешләр барлыкка килсә, без сезне чакыртып, сезгә рәхмәт әйтәбез. Тагын бер кат рәхмәт әйтәбез.
Бик зур рәхмәт безнең белән булуыгыз өчен. Без дәвам итәбез.
30, 40, 50. 30, 40, 50. Сез татар хатын-кызлары өчен Подкаст карыйсыз һәм без 30-40-50, Олеся, Зөлфия, Венера, без Мин 30.
Мин 50. Монда ничек дип әйтсәгез дә без каршы түгел, кызлар. Безнең кунагыбыздан соң ничек сезнең хис-тойгылар? Мин транста утырам әле. Сездә шулай яздым. А, транста мин.
Йокыдан кызык булмады дигән сүзме? Юк, кызык, рәхәт, транска керде. Ничектер тыныч. Йокы түгел ул, әйе, әйе, ул күрәсең, аның ниндидер шундый ниләре бар, сәләте бар шундый. Миңа Алсу белән аерым бер шәхси тормыш, ой, тормыш. Очрашу оештырырга кирәк. Әйе. Минем сорауларым бар. аңа. Тирән. Тирән сорауларым бар. Кызыклы, бик кызыклы.
Әйе, үземнең тормышка кагылышлы сорауларым бар. Ул миңа җавап бирер кебек. Ага, хәтта шулай. Ләкин мин Алис. бу очрашудан соң бөтенләй дә күп сораулар калды минем. Менә менә болай. Тагы да күбрәк сораулар. Әйе. Мгм. Тик э, менә э, Фикер йөртүне, үзеңнең уйларыңны үзгәртергә кирәк дигәнне барыбер кызлар бу чыннан да һәрберебезгә дә кагыла бит инде. Бу ничектер үз кешеңне табуда гына түгел, ул гомумән безгә ничектер алгоритм, яшәү алгоритмы, ничектер теге тормыш итү алгоритмын биргән кебек. Минем өчен мин дөресен әйтәм, мин көтмәдем әлеге әңгәмәне. Якынча аның турында ишетеп, укып белсәм дә, бу дәрәҗәдә тирәнгә китербез дип уйламаган идем. Мин һәр нәрсәнең хикмәте барлыгын һәм ни өчен шулай булган бөтен әйбердә бөтен әйбердә бер-берсе белән бәйләнгәнлеген аңлатты кебек. Хәтта моннан соң әле бөтен кайтып без әле бер өч көн моны уйлап йөрербез ахры шулай бит. Күбрәк. Күбрәк хәтта уйлап йөрербез. Кызлар, әйдәгез инде нәтиҗәләр ясыйк. Әйтик, 30, 40, 50. 30 яшьтә дә, 40 яшьтә дә, 50 яшьтә дә, 60 яшьтә дә үз ярын эзләүчеләр байтак. Һәм бу нормаль күренеш, тормыш төрлечә була. Нәрсә эшләргә кирәк дип уйлыйсың, Олеся, 30 яшьтә? Миңа калса, теге җәмгыять ничек әйтә инде ашыктырса стереотип бар бит инде шундый ашкындырса сәгатьләр бит монда тик тик тик тик итеп әйтәләр ич инде миңа калса аңа карамаска кирәк үз парың язылган икән ул булачак Никахлар күкләрдә языла дип әйтәсең. Мин моңа ышанам. Бары тик рәхәт итеп яшәргә кирәк. Рәхәтләнеп менә булачагым. Идеаль кешеләр юк. Идеаль эзләмәскә. Менә иллюзияләрдән котылырга кирәк. Беренче адым миңа калса шул. Чөнки һәрбер кешенең дә кимчелекләре була. Безнең дә кызлар кимчелекләребез аз түгел, шулай бит. Без дә идеаль кешеләр түгел, яшәп бәл принц кына идеальный булырга тиеш. Һәм ни өчен безгә ул матур да, тегендей, мондый бер образда булырга тиеш. яраткан кеше ул ямьсез була алмый. Ул елдан ел сиңа матурлана әле күз алдында. Беренчесе минем өчен менә шушы идеаллар турында, икенчесе идеаль мөнәсәбәтләр көтмәскә. Менә кинодагыча, э, фәләннеке кебек, моныгы кебек дип көтмәскә. Әгәр дә башыннан ук, менә кайчагында була, башыннан ук бик матур башланмый. Менә кинодагы кебек түгел, тормышта күпкә кызыграк. Икенче шанс бирергә кирәк минемчә. Икенче шанс һәр кешегә дә икенче шанс бирергә була. Идеаль кеше дигәннән э, сөйлиләр бит әле шундый анекдот кебек әйбер. Бер егет гомер буе идеаль хатын-кыз эзләгән икән, әмма ниһаять тапкан 60-70 яшендә. Ә ул хатын-кыз идеаль егет эзләгән икән, ир эзләгән икән. И все, ничего не получилось. Туры килмәгән. Э, туры килмәгән, ә берсе идеаль хатын-кыз. Э, алар икесе дә идеаль булырга тиеш бит инде туры килер өчен. Э, шуңа күрә юк андый кешеләр. Идеаль кешеләр очраша алмый.
Аннары, минемчә, барыбер урталыкны табырга кирәк, беләсең, нинди мәсьәләдә. Менә кайбер кеше име, теге мәхәббәтне очрата да име, и бөтен башы белән чума мәхәббәткә тизрәк теге ул менә шул. И теге менә хәзер без ир белән хатын кызның мөнәсәбәтләрен, мәхәббәтне теге бассейнда йөзү белән чагыштырсак, име, кемдер менә йөгереп барып чума да тиз генә име, аның төбендә ватык пиалалар ята. Ул яралана, аңа бик начар, ул нәрсә эшләргә белми. Менә ул теге ашыгып эшләнә торган әйбер име? Ә кемдер купальникларын киеп, аягын чылата-чылата, температурасын тикшерә-тикшерә, чумыйммы юкмы, керимме юкмы диеп, все оча да бетә китә кешесе ярый югала менә шуның урталыгын табып ничектер чамалап матур итеп ырлашып яшәргә яшәргә бәхетле яшәргә кешене очратасың икән ниндидер химия була икән барыбер ул ниндидер өстен бирелә торган шундый илаһи көч кебек миңа калса һәм иң мөхиме шуны кулдан ычкындырмаска әллә нинди уеннар уйлап тапмаска мизгелдә рәхәтләнеп ләззәтләнә дә белергә кирәктер инде ул кызлар шулай бит шулай шулай менә шушы күтәренке рухта бүгенге тапшыруны тәмамлыйбыз әгәр дә сезнең өстәр фикерләрегез булса безнең белән килешмәсәгез я булмаса килешсәгез нәрсәгәдер шаккатсагыз нинди без аспектларда нинди мизгелләрне әйтергә оныттык мөһим булган әйберләрне барысын да безгә языгыз безгә бу барысы да кызык бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз пока пока башка темаларны шулай ук безгә җибәрә аласыз без аларны күтәребез исән сау булыгыз
утыз кырык илле